God being our guide we can Okwegyesa ayegyese, orikuhabura ahabure, oyezirikye kuhabura, orikugaba agabe n'obufura, orikutegyeka ategyekye n'obweziriki, n'orikugira embabazi azigire ashemereirwe Orikugira embabazi azigire ashemereirwe Embabazi, extra grace May God help us But to do this we need a new heart. We need a new heart Ezekiel says Niija kukwihamu omutima gwawe gweibaare nkuhereze ogwaki ogwenyama Second Corinthians 5, 17 Nahabwekyo omuntu weena ku aba ari omu Kristo aba ari ekihangirwe kisya ebyakare byona biba bihweire byona nimbihindura bisya Orahindukireho omutima gwawe okaguhereza Kristo Reero akabona kutegyeka omubiri gwawe. Reero akabona kukuhwera n'akakwate kaawe na mugyenzi waawe, nari omunyabuzaare waawe, nari muriraanwa waawe, nari ou orikukora nawe, obundi ou otareebana nawe. Ekyo Yesu naabaasa kukikora yaataaha omu mutima gwawe. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for your goodness and your graciousness towards us.

A minute or so, reflect on it and pray to God to transform you and renew your mind, ahindure ebiteekateeko byawe bibe niwe ebyazaho. Reeba ebiteekateeko byawe ku biraahinduke, bibaase kukwebembera omu bi oraakore ebihikire kandi ebishemeire, Kristo ku araaze kuzaarwa ashangye oyezire. Eiziina rya Mukama. Rihimbisibwe kandi ogume n'omuheereza omu magara gaawe. A few minutes then I will conclude with a prayer. Lord we thank you for the message that has been shared tukusiima ahabw'obutumwa mukama obuwankozesa kandi ninyesiga ngu haine owagamba nawe haine ekiwakwataho haine ekiwagamba n'omwana wawe obundi ori aha kandi haine owayeraganisa ngu yaza kuhinduraho nari oine ekiyaza kukora akata omu nkora. Tinkumanya ni kiiha kandi we naakimanya. Ku oraabe oryo, Mukama Ruhanga aine eki yaakushuururira, eki yaakukwataho. Waahurira nooyenda kumweheereza, akwozye akweze, omubiri gwawe ogumuheereze kandi agaruke akwebembere n'akakwate kaawe na bagyenzi baawe nari n'akakwate kaawe n'ebi oraakore n'ebi orikukora bihindukeho, haine eki yaakora. Ninkushaba, gorora omukono gwawe. Gorora omukono gwawe. Tukushabire, gorora omukono gwawe ku oraabe oriyo. Mukama, ku hariho aine eki yaagamba naiwe, aine eki yaakukwataho, aine eki yaakukorera, gorora omukono gwawe. Kandi ogarukemu ebigambo ebi. Yes, gorora omukono gwawe. Gye munonga, gorora omukono gwawe. Gye munonga. Kandi garukamu ebigambo ebi. Ai Mukama! naayereeba ku ndi omusiisi kandi ku ntashemeire. Mbwenu Mukama, ninkushaba ngu onsaasire. Nimpayo omubiri gwangye n'ebiteekateeko byangye. Ontegyeke, onyozye, onyeze mbaase kuba omwana waawe. Nyebembera Omwoyo waawe. Omu bi ndaakore, omu biteekateeko byangye, yebare Mukama. Omu iziina rya Tataitwe, n'ery'Omwana, n'ery'Omwoyo Orikwera. Amiina. Kandi omugisha gwa Ruhanga Ow'obushoboorozi bwoona, Tataitwe, n'Omwana, n'Omwoyo Orikwera, gume naimwe kandi gurekye kubarugaho hati n'ebiro byoona. Amiina. Teerera Mukama omu ngaro munonga. Haleluya. Ku oraba washaba eshaara egyo, haine eki Mukama Ruhanga yakukorera. Nobasa kwemerera nk'omucwe gwaitu tureebe, tukusiime, tusiimeho Ruhanga na naiwe. Haine eki Mukama yakora. Naiwe okukyemanyira, yemerera. Please, yemerera ku oraba haine abashaba, haine abagorora emikono. Yemerera.

Now you keep standing iwe guma oyemereire kokuba wayemereire that is a step of faith orutambwe rwokwikiriza mbwenu katubanze tukore tuti tugye ngu ruhanga ayareta bishop akamuta omu kituutu akatugambira ekigambo tubanze tutere ruhanga omungaro munonga hallelujah haza mwine ishomero ryanyu rya ntare Eri riri omuri Mbale eishomero rirungi munonga munonga kandi Bishop na Maama bakashomesamu hati bo Ruhanga bakamuhimbya we ari ahaiguru y'ebintu byona ku bakuba nibateera Ruhanga omu ngaro engaro zaabo zizamukwe ekyo n'eky'okubanza kandi bagaruka baimuka Bamanya ngu Ruhanga ni namba waani. Mbwenu twaza kukikora omu ba Kampala Fellowship, tuteere Ruhanga omu ngaro, imwe mube mwemereire, mube mwayemereire, hati itwe twimuke tuteere Ruhanga omu ngaro ahaiguru y'emitwe yaitu. Haleluya! Ka tuteere Ruhanga omu ngaro. Haleluya! Haleluya! Haleluya! Haleluya! Haleluya! Munonga, munonga, munonga, munonga. N'akaari k'okushemerwa because God is number one. Haleluya! Ekya kabiri, imwe mube mwemereire kandi abandi bashutami. Nainga kora waayemereera, waagira oti, Naanye Ruhanga naamuheereza amagara gange. Guma oyemereire waayemereire. Don't sit down again. Waayemereera, Ruhanga yaakwemereeza, waamuteerera omu ngaro, kwonka amagara gaawe waaguma. Abo babiri baayemereire. Ekya kabiri n'okwebaza Ruhanga. Omuntu ku barikukutuma, you deliver. Omuntu yaakutuma ekintu waakitsyayo, mbwenu otunga feedback. Feedback ei twatunga n'okugira ngu Ruhanga ku yaatuma Bishopu, ekigambo kyakwata, feedback n'abantu abaayemereire. Nabwe mbwenu tuteerere Bishopu omu ngaro ahabw'omurimo muhango ogu yaakora. Haleluya!

Na ninkusaba, na nanye nyeshabe, kunu ngu Ruhanga aine oku yakwata aha mutima gwawe. Ojo ti kwonka nobu ne naruga omu ka ni Fellowship y'aba Kampala, Bishop atwesire, mbwenu nanye nije, kwonka nyine oku nahinduka aha magara gangye. Honestly, do stand up. Oje otumwe ninyowe nimpurira nkoku naija tikwendi na mawe naija kugira mugambire na tata naija kugira mugambire na ma na omukazi wangye ninyenda kumugambira na nibanye naija kumugambira owitu naija kubagambira naija kutera esimu kikagate nti nahindukira Kampala naija kutera esimu kanywa amaizi nti nahinduka omumazima waba nohurira ngu wahindura omutima gwawe oreka kugangaza omutima gwawe hurira oyikirize engiri yokujuna reba byona nimbihindura busya.